Mae'r gemau Assassin's Creed yn achlysur mwy na lai flynyddol ers 2007. Roedd yr Assassin's Creed greiddiol yn fwy o tech demo yn hytrach na gêm gyflawn. Ers 'ny, mae Ubisoft wedi trio gwireddu'r breuddwyd o dringo unrhyw beth, cyrraedd unrhyw le yn anweladwy, a lladd pesky Templars cyn diflannu nôl i'r cysgodion. Syndicate yw'r nawfed prif gêm yn y gyfres, ac ar y cyfan, mae'n un o'r ymgeision gore'. Mae 'na newidiadau croesawgar o rhan elfennau'r gêm ac hefyd agwedd Ubisoft. Mae'r Lawnsiwr Rhaff yn teclyn newydd sy'n trawsffurfio eich symudiad trwy Llundain yn yr 1860au. Gellir cyrraedd to adeilad agos mewn eiliad efo gwasgiad botwm ac mae ail gwasgiad yn eich lawnsio draw i'r adeilad nesaf. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ddiflannu'r cysgodion uwch ben eich gelynion. Teimlad braf ac yn debyg iawn i'r Predator Challenges yn y gyfres Arkham. Efallai fyse rhai'n argymell fod angen yr elfen newydd yma, oherwydd fod hen broblemau'r gyfres dal i fodoli. Ar sawl achlysur, roedd diffyg manylrwydd ym Mhenfynau yn rhwystredig i ddweud y lleiaf. Gall ymdrech i ddringo droi'n naid hunanladdol o flaen trên, ac mae sawl rhan o'r stori yn teimlo mwy fel brwydr yn erbyn y rheolydd yn hytrach na'r Byddin Templar.

Ychwanegiad arall newydd yw cerbydau, efo strydoedd prysur Llundain yn llawn ceffyl a chart. Gellir dwyn rhain megis Grand Theft Auto Fictorianaidd. ond mae'n braint yn lletchwith i'w rheoli, ac yn sicr yn dull teithio llai hwylus na'r lawnsio rhaff. Mae yna trofi am chwalu 5,000, ie, 5,000 o pyst, stondinau ac yn y blaen trwy gyrru trwyddynt. Hwn oedd yr unig rheswm i'w ddefnyddio tu allan i'r stori. Teimlad eitha tebyg i yrru yn y gêm gyntaf i mapio prif ddinas Lloegr, The Getaway. Wedi chwalfa Unity blwyddyn dwetha, mae'n glir fod Ubisoft wedi gwrando ac ymateb efo agwedd wahanol i'w gwsmeriaid ac i fenywod yn arbennig. Roedd problemau arswydus Unity wedi digio mwyafrif o'r chwaraewyr teyrngar, ac roedd angen sicrhau fod hyn ddim yn gamgymeriad farwol i'r gyfres. Er mae 'na dal glitch digri o bryd i bryd, dyw rhain ddim yn agos i broblemau enfawr Unity, ac roedd patch hanner gig ar y diwrnod cynta, yn hytrach na'r pedwar gig roedd ei angen i drwsio Unity, hefyd yn destament i ansawdd well y gêm. Mae rhai hefyd yn amau fod yr Helix glitches sydd yna i'w gasglu ledled y ddinas yn rhyw fath o in-joke o ran pwyllgor cynllunio'r gêm. I sicrhau'r ansawdd gwell yma, tynnwyd sawl elfen o'r gêm wrth gymharu â'i ragflynyddion. Yn hytrach na gwasgaru ei ymdrechion dros gemau wahanol i ddau genhedlaeth o beiriannau, fe canolbwyntiwyd tro hyn yn unig ar un gêm i'r PS4, Xbox One a PC. Aberthwyd hefyd y darn multiplayer. Mae hyn braidd yn siom gan fod Assassin's Creed yn cynnig profiad digon wahanol i'r holl Calls of Battlefront a Medals of Destiny. Colled arall fydd yn siomi neb yw'r darnau cyfoesol. Mae Shaun Hastings a'i griw efo dim ond ambell cameo tro hyn, o'r diwedd. Er hyn i gyd, y newidiad mwyaf hoffus yw'r ffaith fod yna dau brif gymeriad tro hyn, Jacob ac Evie Fry. Roedd yna ymateb eitha cadarn yn sgil cyfarwyddwr technegol Unity yn honni fod hi'n cymryd rhy hir i animeiddio prif cymeriad benywaidd. Roedd hyn hefyd braidd yn chwerth llynllyd wrth feddwl am Aveline, prif cymeriad Assassin's Creed Liberation ar y PS Vita. Mae'n hen bryd i cyhoeddiwyr gemau sylweddoli fod merched a mynwod yn cyfran helaeth o'i gynulleidfa a'i chwsmeriaid. Mae Evie yn cymeriad cryf a diddorol sydd yn credu mewn arfwisg addasg yn hytrach na bikini, megis Tomb Raider aeddfed. Mae hi'n chyfartal â'i frawd Jacob, fy pwyslais y stori mwy na lai yn hafal rhyngddynt. Gobeithio gawn ni weld mwy o'r efeilliaid ffrae yn y dyfodol, yn ogystal â rhagor o brif gymeriadau benywaidd yn cael ei ddefnyddio yn y diwydiant.